Leicung khuazak um Lai miphun hoi hna nan dam cio hna maw siseh men in nan kut kan in tlaih hna tu lio ah North America ram chungah kan lai paih ṭhawng mangcung lian lung lian ceu Lai tong le CCN he ton biaruahnak a dong tiah ngai ding kan in sawm hna

Hmasa bik ah nan min le nan konglam nan chungkhar sining na kan chim kho hnga maw? Ah, hi bantuk a CCN nih ton tonnak biaruahnak caan ṭha nan kan pek caah kan i kaa lawm. Keimah min in cun keimah kan min chamang cung lian ka se atu kumnak USA Amrino Texas kum lio se in chong kwa ka minung pasarih khu sang mi kan se a ka pa he tlei cha pu mang hram zai kho zai pai khwa mi se kan nu han hiang wan khwa mi pi yang chia se ka than nak yang na se tam pi ka long a keimah kan min charong lian cheu ka se keimah ka khwa chi chun chung ka se ka ka pa min si mong ka nu min tum zing a chong kar pasarih kan se Amrino Texas ta um mi kan se tu leo a keimah ka min cu le taang si. Ka pa min Rai Peng si, ka nu min Pin Cin si. kan chungkhar pa nga kan si. Nu pakhat le pa pahnih an kan ngei. atu kum nak cu Marilo si. Si atu lio nan si an kai mi ta zat an kai a ta zat tiang an kai le atu lio nan si an kai nak le nan tu lio mi kong kan chim kong ha maw atu lio he kei high school ka di cang college ka pe kho rih lo rian ka tuan lio pi su ko ha ka long tu kei he part time rian ka tuan pa cun part time dong siang ka kai pa college a kum thum na kai lio se tu he kei ha part time rian ka tuan pa ve cun college kum khat na ka kai sake motor rep nei kala kan i lawm si atu lio ha North America ah cun pai kan lai pai ahcun nama pathum ha mipi nih kan in cuanh piak mi hna a thiam zong nan thiam a ṭhawng zong nan ṭhawng nan pai zong a lawh a dawh nan mi zong thang kan i lawm pai ṭhawng a ngai mi ah kan in ruah hna kan in chiah hna sakaw zeitik kin dah pai he nan rak cawn nan ngakchiat lio te khin maw nan rak thiam maw nan hang upat deuh mun na pa hi nan cawn maw zeitin zeitin na pa hi nan rak thiam ning a si uh, kei hi cu uh, hniarngol khua thang i hniarngol khua cu nan kan theih bantuk in paih uar mi kan si tikah uh, cawn kan ngak khi kan cawn mim lo kan kan ngak chip tekin kan in chuah pi kan mah tekin kan thiam ko ro tek ro kai chu ka cawn ngai mim lo ima tekin ka thiam mi khes ko ro tek a ro tam pi ka lo Kei zong he mah ti cun cawn ti cun ka rak cawng ve lo. Ka ngakchiat lio zong khan ka pai ve, ka pai bel lo. Diak a si. Nan peih khon i thawk cu kum hlei rit ka si khin khon i thawk ai mah khin ke khon cawng pah mah khin ka hun i lak pah ti lai cah awlnak cun. Kei nih ka hmet tem peih ca a cawn ngai cun ka cawng an ting ka rak pai lengmang ko. si pai thiam nan si khawh nak ding ah hin zeitluk khindah caan nan pek bena a boxing thok thiam mi pawl kha cu chet te khan an va cit boxing thok na khan cawk an cit mah hnu cun boxing thok thiam pakhat ta an va chang an va chuah khawh sa ko nan nih zong kha pai thiam mi si khawh nak ding ah khin zeitluk in dah caan pek in nan cawn an cawn mi am maw Ah, kei hi paih hi ka cawng lo, ka cawng lo ko. Ah, ka chim bantuk khan ka ngakchiat te hin ka thanpi mi sa ka ruat te ka ruat thiam dong cha ka thiam tuk em lo a pathian nih thaza ka pek mi tei khon ka pek a pathian nih ka pek mi si keimah nih hin va chon len a ma ti cham pek va chon len ka cha

Paithiam sinak ding ah hin zei caan rak ka pe tuk lo maw cun a cawn zong bantuk in rak ka cawng lo. Ka hmet te khin vei kaa tuai pahnak le kaa leh pahnak hin a paih he tlawmpal a thiammi ka si. Thiammi ngai zong cu ka si lo maw cun cim ṭukṭak kan le rawl tampi ei piak ti bantuk zong ka tuah tuk lo. Meitak nan chungkhar chungah khin nan cikor kan le cun nan hrinsawtu hna nan pu nan pi le chung nan chungkhar sin khin paih a rak ṭhawng cia mi phun man an si ma paih paih thiam i hrinsor chungkhar kan an si ma zeitindah nan chuah keh ning nan pi nan pu hna khin kei he keimah ka nu lei he ca ka pu le kan ti lai mah ca a pai bal mi selaw asina tin an phun an phun in cun pathawng phun an save mah ti hei ti cun atu Henry hei ti pawl cun nyamron siak ceu pawl zong khe ka pu lei lei khin pathawng an save cun ka pa lei zong hin ka thei di hna lo su da den ka pa le le hin patron rak ung ngai rak tam ngai oh ma ti ti chena thazang tin chun kan ni cho kanu le si jong ka pa le si jong ka mo ke kan khua kin chun amma an tok ting chun thazang chun nei di na khen ma ti tak e mi na vun nei tin vun chima khen chun atu ke ma ka pu mak chong simi Okay, uh, uh, kan laipa cun amah chan lio cun rak thawng bik zong si an chim dang kan cun uh, uh, zei kan ti lai uh, kan laipa thawng bik ah ro cha zong khi an rak pek ve mi ai tel ve uh, kei ma ti nga ngai jun um lo cun ka pa ha um, bua cha voi thum voi di cha chau ve ju sako kan in lom ma sia cun an dang le nan si khawh tawk te cun pathawng chung pathawng chung in a chuakmi nan si tidak seng an lawm nan mah zong an thawng ngai ngai ko lai tiah nan zumh ko hna kan bia an peri ko si law a sia ta ni ni tiang ah hin nan i paih na ngak chet nan i paih tikah khin nan i paih nak ah paih buala vai da dan kir cang buala vai da dan cho cang hna an kan chim so than lo

kei ha kapai lamang ko ka hmet ten kapai lamang te mi ma ti ka tei te tak ca Malaysia kan paruk ka rak tei ha tam tei ah kan laksau lo ka rak ngah ma cun kan hnulei tal ah tah khan kapai ah paruk ka tei ṭhan ma cun kan hnulei deuh tal ah puai khan tho ah khan minung hleiruk ka tei ṭhan ma cun bual ka hrik cho. si kan i lawm a siah mah hin nan i paihnak bual nan co nak zong siah nan i paihnak paoh khin min ṭhatnak laksawng phun zei bantuk laksawng pawl dah nan hmuh mi um maw? si mah nala ta thong le um nei ni a tampi te laksawng ka rak hmuh tan han minung pahnih nih prop veng rak tai caah zalian rak tin an zahni veven kan ṭhen macun thongni kum le nga no america pe kan an pun pe dina poli ta pe akhan singkhwa khan pul ko chawa ma khan US dollar tangka thong nga le tai som be pakhat ka nga oh ke jo de chia de jun ka vane ma tha di lo e atam da wo thong khat in thong hi la ka rong ka se ko le trophy ke mo mah te from kha so tam deuh cu kei zong so ma ti ngai ngai lak sam ka la ka nga cho malaysia voi khat sem cun kan hnu ai nai te buang cho han tangka tlung pa je so ko si kan lo vậy atu tan atu kum thong ni la kum he rok a Indianapolis an to ding mi lai phun pin ya pai hen ta kal nan i tim maw cun a sawm hoi dah a sawmtu hoi dah nan ngei maw zeitindah nan i timh tuah ning ah si ah a tuan pi khan nikum khan ki ca an chim north america pei kom in chim bantuk khan bual te kai cho te khan ticket ka frame phiat piak ding makhan kal ding kha ka si ko ka tim ko a sana te kan kan hnu le thawngpa ka theimi pakhat cu an peih ning tlawmpal an kan sual piak mi deuh kha mipi an lungting deuh lo cun kan mah pawl chung lila pai ding mi zong khan lungting lung ti te khan um pa te ka khan cun sawm ti ti zong cun nikum te khan rak ka sawm ciam asi ani rit em asi ma ma ti dak ka thei lo amah normal ka peih committee khan cu sawmnak um lo senaten hniarlawn kan mah hniarlawn le khan cun an ka sawm ko asana ten atu ning ka sining cun kan ka tim lem lo Kalung. Masa ia ticket te hna phet pia a chok pia sum lo. Ah ia ticket timi kha ka ruah nak ahcun keimah nih khan i cawk e makhan ahmun va phan ti khan mah nih khan nikum an kan pek bantuk kha mu amah nih khan pek te ding phun khan a su tiah ka ruah Kei hi atu lio hi kaa manh hlei tuk i siangkai cu si, rianṭuan cu si. Mah zong cu ka kal lai ti zong hi ka chim kho lo, kal lai lo ti zong ka chim kho lo. Keimah ka caan tuk ah zoh hmasat ka hau. Nain kal cu ka duh ko nain keimah ka caan tuk ah zoh ka zoh te lai cu. Kei cu sawmnak ti bantuk cu ka tong lo. Cun kan khualei tu nih khan cun rak ra ko, zeidah ma in ka ti ko na te kha. Keimah zong tuan deuhpi khan cun kaa tim pah ko. Cun na te zeilo paih ningcang kha van chim pah ah chikkhat te cu ka lungpur pah na ten. A caan ka zoh te la ka ti. Ka theih lo ahcun ka kho a si, theih lo ahcun kal lo khawh a si. Paih ding ningcang kha tah zeitindah? a fiangfai te nan thei kho maw zeitin dah an sui ning kum dang kan i paih ning an i paih nan i paih tawn ning le tukum ah heti hin din a pai hna seh timi ko hal cu puai sin an thlen ning kha zeitin dah fiang ten nan kan chim ko maw nan theih fian nan theih ning ah a si a keimah ka theih ning ahcun kum dang ah kan cun te a duh mi paoh kha zatlang zong kan i pai kho te cun sin khua zong ah kan kan i pai tawn a hnu deuh khan cun kumkhat kum hi a luan cia deuh hrawn sur ti sing khaw tete kha amah North America pei ka um ti nih khan an vun thim deuh ton an vun thim deuh hna rok ti cun atu tan zong hma ka theih ning ahcun sing khaw sing khaw a pai ding kha satlang peih nga lai lo ti phun in ka theih ma cun sing khaw minung thei rok i peih thar na khan 2013 14 bual chongmi tia jong thang lak ima kha i paih ning se khan aa teimi kha Singkhaw a kan direct finance kha automatic in kai ding an ti ma kan asumi kha thleiruk a luh than ding an ti a tha ngai ko yamana tun a tha ko cun ama ta zong a tha ko nan khat le ro ding ve mi pakhat cha kan hoi le dang bol kha zeitin dan hei um ve ma Singkhaw le ro a pai ding kha ma kha ke ruap yak ngai ngai ok so ve pasal si cun keimah keimah thengtheng ka ti lo anmah thengtheng ka ti lo thleiruk khan kan tuah piak ko hna seh law mizapi te lungthiang tein thleiruk khan pai ko si cun singkhaw ah pai dingmi zong kha zatlang ah paih nga dih ko seh makhan hmailei ah ca khan amah ca keimah ca amah ca amah ca ti si lo kan mu kan zapi te a a zoh tu siseh a pai tu siseh pak kan lung kha tho hnga nuam hnga a tu cu thawngpang ma ti len tik khan a pai tu zong kha kan feeling kha um ti lo makhan a zoh tu ding zong kha thawngpang theimi nih cun cu tok cu an i ngaih mi kha an i ngaih ti kho lo men mah on chimmi kha asi asi ko on chim ning khan hon chim ning khan thong ka theih ning kha lo ve ko an chim na ka chum mu ama le te chong thang kha payam ah a awngmi paoh kha hrawng kha final uh, final ah automatic in kai i midang hlei ruk kha pai i amah a awngmi kha amah kha ton ding ti phu mun si dei ka thei ve lo a fiang te lawng khan zoi man ke ka thei ve lo a tha ve ko khei ti amah upa si amah bian na khian na kha upa nih

Kei zongah an tuahning kha ka lungtling lo tiah ang si lo, ka lungtling dih tiah ang si lo. Nain amah kanmah nak ah khua tuak theu deuhmi lawng te khan si ko. An biakhiahmi kha ṭha ko la ka ti ko. Na te khan Singkhaw a paimi zatlang ah pei nga ti lo ti bantuk, macun mang cung le ṭial cung thang an tuah hna bantuk dai kha Tongpa te cu ka lungtling pah lo na ten ah pa nih a ṭha an timi cu ka lung mei ṭha ko lai ti ko zung. A si ah mang te kha a hlei din pa zong te han ban ne han ning ta ning lo ti nangmah lawng a vai a ni kum a champion na si tikah a tu ah an pai puaisin kha ka lungtling deuh lo ka kal lai lo na ti tikah micheu nih cun a a ṭih ko zut ah nangmah tiah a tawng dingmi kha a ṭih cah seh ti bantuk hna zong kha bia leng pa nangmah nih tah na lung in ṭihna lungthin na ngei maw na ṭih ruang ahcun khan na ṭulh bia cu si lo a pasal le pasal ce ṭih phung si lo a zei kan i ven lai ti si lo mu ṭih phung si lo ka ṭih lo a sunan ka chin cang bantuk khan a keimah lawng zong ka si lo midang pawl zong nih khan ti atu an suai ning kha ti am hmaan deuh lo caah khan ti keimah ruahnak lawng zong ka si lo a dang ka hawi le hei ti pawl mu mah pawl zong nih khan atu an tuah ning kha mu khi zei kan ti lo upa pawl nih khi a rem a than ti ning kha si ko na te khi mu khi a bik cu atu rul an kan suai piak thar an kan suai piak mi kha mu mah te kha kan ṭhit piak ko hna seh law kai khawh zong ka sakaw naten Singkhua a pai dingmi zatlang paih a lo hei ti bantuk thawng kan theih tikah khan mah kha bik cese maka tia cung thang le keimah singkhua i paih singkhua kan i paih masa teimi fainai kai ding ca keimah ta cun tha tuk ta ma ta zong tha be ko company ca tha ko i ti dingmi ce zei hmanum lo se atu hen mahip an puai sin sui ding kha an nangmah le tia cung tia cung thang nan i tong lai ma kha kha a awng bakmi kha cu final direct kai ding asia cu mah te sia cun nangmah si lo ṭial cung thang ca cun final kai dah ning kha zakhat a sawm ma cu automatic in in chiah piak hna ti khawh si a tangmi sawm ma kha minung hlei ruk minung hlei li hlei nga kha a cuh ding mah kha a hong kai ṭhanmi le final a rak kai cangmi kha a ton ṭhan ding a si tikah va kal law a sia cun zakhat ah pei som nga se da te sia non cia kha si ko khata te ma te sia chun si ke ma ta chun tha tok mi so ma an kan to pa mi kan an khat le ni kha to ve ho cha ho bo zong ni kan an hi khiar lem lai lo asana ten ke ma zong ni khiar velo ke ma zo tha tok mi kha se 50 50 si cha mu asana te khan sing abit chi sing khwa pai ding mi kha zatanga pe ngai lo di ban to kan thai ma te khan ke kan i kip tuk lonak ka se ka kha mu si atu na vaya thawng ka theih ding ah khan vaya tutan a pai ding mi sin di a hen mo a pai ding mi a zat tlang pai bual a kir mi kha lak song pek um lai lo kum da chu lak song le pek la mana mu si si tu kum ha ma kha lak song pek um lai lo tin ha an chim kha ban tuk khata a to ya khi a do nan tim wa a man nan tim wa zili da nan nan ru ning nan mu ning keimah ka hnu ning ahcun kum dang ahcun laksawng tadeng kan ser piak a amah upa te nih mu laksawng tadeng kan ser piak a aa pai mi he ca kan chim ko ah khin cun bual co mi ca kan ngak sako tiah ka ruah ngak sako tiah ka ruah ruang ca bual co ha fawi te lo ma cun laksawng timi zong ha song sa tuk a laksawng ha ca an pek hna ding an kan ser an kan pek ding an kan ser piak an ser piak hna ding sako tiah ka ruah bianabia bual cho ding mi nih bual a cho ko na ten laksawng dik lo mi cu honi da paih du lai cun min cu min min ngei du ding paih phung sa ko asana ten pakhat khat hei chang si le ta laksawng laksawng um tung lo cun ni da thani paih man than hem ko na laksawng cha kan ser piak kho hna se la kan i lom ko ha ani lom chok lai tiak ruwa pai ning zong ni Aw, kei zong mah zawn te khan cun khe lei te lai ka lung khe kan tling lo deuh ngai. Zei te cun e pei e pei bual cho ti nai ke zei ti lai thazang tampi pek e caan tampi pek hnu lawng khan a cang kho mi si da khan maw ke laksawng tlawm pa te tal kha cho tampi va si lo mana khan tlawm pa te tal amin de tal khe mah kha cho ke a taan ko ha te khan ka rum ke a do dong kha do cun mah mah hleng khan laksawng peibual cho laksawng cu ke kan mah hna kan chuah than cun kalpi lengmang mi seu cu ca kong khi mo mah hnu zong kan mah ti khin cun thin lo kan asi te kan kal kui ko khi lo a dawh ngai ha te kai ro ma ni cun kai ca an chim mi han ka hrom si ama kha kan pai committee pawl nih khan zeitin da an ruah bete cun a to zatlang pai khan bual vai khat a kir hnga zatla pei bual a kirmi kha zuamcawh pei ah a lut kho ṭhan. Mah tikah zuamcawh pei zongah bual a kir kho ṭhan ti kha si. Mah tikah bual voihnih kir sehlaw a bual voihnih kir ten laksawng a hmuh lai cu ta. Zatlang pei ah thong hnih bual kir man ah hei cheu sehlaw zuamcawh pei ah thong nga hei cheu sehlaw thong sari pei hmuh lai cu tam tuk pei a hmuh lai cu tiah khan an hei ti bia kha a si. Kha zong kha a hmuh awk a si ko. An hei ti ko te. a tar a hmuh awk cang tiah ka ruah a ziate cun nika ram cun theih bantuk in siang kai cio rian ṭuan cio si a mahlak te zong ah kan lai pei ha thang cho seh hei tinak an kin zuamnak thinlung ten te exercise te zong hei tuah cio an ṭen khai cio siang lak te zong ah bantuk zuamnak an ngeih mi bul an co ah hin cun a phu pek a phu ko tiah ka ruah kai nih cun Ka zong pek a phu bak ko tiah ka ruah. Zeite cun zatlang paih he siseh, zuamcawh vial paih he, paih he a co siah cun a tei dingmi minung khi van tuak ma law elaw mah vialte minung a tei kho i a co siah cun a ṭhawn ruang khan a comi a si, a ṭhawn man kha cu an pek hrim ding si ko tiah ka ruah i mah cu.

kei ka ruahnak ahcun min ngeih he a biapi deuh tiah ka ruah laksawng timi hi zong hlah sunglawi tuk min ngeih tipi zong hlah sunglawi tuk asinain keimah nih cun min ngeih he ka thim deuh hnga kisa min neih zong cu ṭha tuk ve ko na khan khatalei pang cu mu ke laksawng zong kha ṭha tuk ve ko zeh tiah cun kan upa lai kan va tar ko lai ti ko okay kan vai pai ko te lo zungzal khan na khan mah cu mah mah mah tik mah chan lio khan mah te khi karah hmu gal mi si tiak khi mo khi pi ok khi ti te na trophy te na ke kan nei te ve lai ma ke adu ngai ha tiak ruwa a kai cha apa ni ka team ko ma team a sa tha tha tha si ka bia ban pe ko si lo kan lai paih het ah hmailei ah pawcawmnak tlak tiang khin a va sa kho te hnga ti nan ruat ma bena atu ah khin boxing a thongmi te hna khe vawlei cungah a rum tiang na rum pha cun bawlung sui a thiammi zong nih an rum pha an min than lawng si lo khin vawlei cung chawva ngaihchia tangka tampi tiang ngaihnak tiang pawcawmnak tlak khe hman khawh mi bantuk khin kan lai paih ka hmailei ah khe bantuk hin pawcawmnak tiang kan hmang kho te hnga hman khawh va sa te hnga timi kha a kan ruat maw nan hmu kho maw mah ca a sa kho te ko lai tiah ka ruah ko a tu si khom tu hnu kum kum khra kum kul som thum hrawng ah maw a sa te lai tiah ka zumh bo a tu kan upa te ni hin te a malan si kho tek te an kan zuam piak a hmai zong a kan zuam piak hna se lo hi na khen sang deuh kho ni khan ni kum khan kum khan te sa kho deuh ding khen kan zuam piak hna se la kan tuam piak hna se la a sak kho te lai tiah ka zumh ko cun amah aa paimi siseh mipi thazaang pemi hna siseh seh mah he a biapi bak aa paimi lawng he i pai usih lah zeitik mah ṭhangcho kho lo mipi thazaang he a rak biapi tuk mipi thazaang nih hin an kan bawmh ahcun a paimi zong kan lungtho cu mipi zong nih kan mah ti thazaang kan pek te kan mah zong kan lungtho zuamnak thinlung an ngei ve eh hmai le hi hna kan zin dah kan lai pei he kan thanchoter khawh lai timi he zuamnak le he kan ngeih bisi ve Kanmah ka channel ruang cu maw a si kho tuk theng lai tiah cun ka ruat lo nakin hmailei ah khin ka peih kan dawhter chin lengmang ah maw khi zei kan ti lai a hmaan ning tiang kan peih ti nain kan kalpi kho cu maw a hmailei khin cun mah tiang kha cu kan phan te lai ti cu ka zumh ko. Na kei zong rung lian chinmi khin kaa hrawm ve. Si kan i lawm. Ve ta. nan i paih tikah khin mipi nih khan tha kan in pek hna, kan in au hnawh hna, tha kan in pek hna. An, uh, mipi zong nih khin ṭanh deuh mi cu kan ngei, a phung si fawn. Mah tikah tha kan in pek hna khin khatlei khatlei ṭanh tuk lawmpan in tha kan in pek mi hna khan anmah aa pai tu nih khin zeitindah nan ruah, nan lung chungah khan zeitindah um, mah kha a ṭha ko, nan ti a nuam ko le lim aw zeitindah nan mah nan feeling kan ti lai cu, nan kan chim ko ngam maw? mah thazaang i pek cu phungchia i pek awk si ko. Asinain ti tuk longkang khin cun i pek ding si lem lo nain thazaang cu i pek ding si ko. Mipi thazaang rak pek zong cu a ṭha tuk ko nakhon. Kei cu kaa paih lio khan cu keimah ka sining kha mu, kei kaa paih lio khan cun a lenglei thil a cangmi khi ka ruat tuk lo zia ti cun kaa paihmi pa khi khi ka ruat deuh zeitindah ka tei kho lai zeitindah ka tuah khan zeitindah ka khel kho lai timi khi ka lung ka mah ah khan ka chiat away a leng lei cu ka ruat tuk lo a pai ding bak cu rak si kei ca bai ta chun nak ah kei ma ka tat mi nih cun chun nak ah hei au ve len ko hna sem cun kei ma hati kan i pai mi pa a tat tu ding cun rak au ve len ko hna se zei tluk a khi fen tampi khi zei tluk an au len zong khan bia chiang a ngai le hoi chiang ngai chim lo cun ka khiar tuk lo biachia le hal chia chim tu kha cu ngan deuh lo biachia le hal chia chim lo cun ke cho kiar lo au le au au men um le pang kha ka lom ka lom te ban te cha si hello ah bai si mà tế sẽ chun ao piak le tha giang piak piak kha mi pi lei zong kan hao chun anu zong nan du se tha tok asian tak ma lewa khan à nungak ning khin thazaang nan pek cio ko na kan nungak nih khin tha an pek mi te hna khe nan rak uan deuh khun maw nungak pawl nih a vain au hno hna ah hei hei mi na kan van tang ah nu ol le nan van thei pa khin nan tha a chuak deuh maw zeitin dah nan lung chung a um ning si a nakcha ru le chim ban to khan ti a ka pai dio khin ke ale amin au mi ke ka thei ve lo ka pai mi pa ka zin da a ka to la ka to lai timi kha ka ruat deuh ah an aumi paoh kha ca ke ka hei thei kholo an aumi khi cu mipi an au dihmi khi ca tha ko na ten ma khi nungak pawl nih khin tha kan pek mi zong kha tha tuk ve ko asina te khin an aumi khe ka hei thei tuk lo a bit ca ka paih mi khe ma ka focus bit te khin mu na ka paih le ka tei kho le ti mi kha ka ruat a hi lam ve ta ka paih na zong a ka hoi kom ikin tha nan ka paih a ka lom ka paih liu cun an aumi kha ka thei lo na ka paih di ka paih na ka zo tha kha an au na ka thei than o ka ti sko Kei zong khi mah tipi khi cun an au theng a pati cun ka zoom lem lo na khan an rak au hmanh zoh kan mu ke zeikin ti lai pei cu zoh mi kan tam tuk a thong thong khan kan zoh ve mipi mah vialte an rak au cio la khan cun zeikin ti lai minung pakhat te van au khi cu theithiam har kan ti lai cu kei ca mei mah bantuk ca ka thei bal lo a ruah zong ka thei lo naten ta chin na khin minung pakhat nih khin hei au sehla hei thei ning la ka lawm deuh ku men hna te ka ruah ruanak so ha kan lawm oh sia atu ha tlangval zong nan set thon zong nan thong do zong nan do nan kum zong a tling cang eh vaya vlei cung sining in ta dot mi du nungak hoi na ngai cang mo ah maka tu atu chan ti ah

phone number tiang tiang ba chim kha cu a tha lo te ta phan aten nan facebook van kan chim ula kan hal lai cu a kai ka facebook a mang cung vian se a kai facebook ngai lo a victor lan tong kan lom si a tha asia nan ni pai tika khen a puaya puai ngan pe pe nan bakal nan ni pai tika Tahchunhnak ah, atu Indianapolis zong si khoi ka paw bakal lo nan pathum zong kha hika hoi kom koi pharuan an va sego da khen pai tikap group an van chen tikah nan mala nan mah ha khan van tong ha pai ding taktak khan bong si tikah khen ta a hoi kom thei kan sin sat tia hen e kiat nak lung thin ha kha um mo nan e kian ha mo pai bual chunga nan bong dir tak tikah khen ta tha ten Pei nan i tim maw nan lungthin pei nan ruah ning? Ah, ke ka ruah ka ruah ning ahcun ah ka koi zong sa ko ka koi zong hei sa ko hnga ka koi hei sa dih ko hnga asana ma ti pei vang chuah te khin cun ah i pei ding sa ko ko ti ruang ca ma ti kan i ti tera khin cun te a zoh tu zong ka tha ka chia deuh ngai rua ka te ma cun ah i paih deuh i paih ding so ko te tha deuh kim ho cun hoi kom kan se ko chu kan thei di ko i huat nak tu selo mai le kim i dot nak kem kem so ko kan i hua hlei lai ti na khan selo i paih ding so ko ma cun kan paih zong kha thang chau deuh lai tiang ka ruah o ke zo he ke ruah na cun mo e pai ke ne pai ko lai je te cun kan ma di khin paih chan chau ke le kan du phone kan ma le kan ma kan i ti tar kan hoi lang ma kan cun mi bi da do khan du mai lo e mai lei kan paih chan chau nak ke a don tu khi lai ma cun ne pai tak lai ka te ka ti ko um ke zong ma cha sel ko kan ta chin na hoi lo kom zong sa ko se u kan u na mu na mai ka se wo sila kan ni to na khen chuma ban to mi mai te ha tiang an ni to na khen chin ka pai ko na la ka ti kian te ha ka cha bi mi pi mi pi cha zong khen a do lo le khen kan pei ṭhanchonak ding zong khin a dawnkhantu sa ka ti. Asia nanmah nih cun kianh cun an i tim bak lo hopoh khan an ton hawi lo kom tete zong kha kian lo tein kan i pai lai tiin an ruah ko ṭha tuk mi si bak aman mi zong si sihmanhsehlaw khatalei khatalei khin khual ka ram pi zong khin nan hawi le kha maran ha si lo kha nan i paih bu khin zei kan ti hnga tu tan ha van ko hoi ko tu tiah a thi thup khin van in ta pa hna si lo ta mah khin ta hoinak lungthin kha nan ngei le maw a kan i ton cang ko cu ta kan i pai ko lai tiah nan ngeih hnga hoihnak lungthin kha nan ngei kho sual hnga maw mak ca ngeih ding mi salem lo tiah ka ruah ruang cu te a ka chim bantuk khan a ke siang kai pa hei ti mu rian tum pa hei ti bantuk tan a cim tete zong hei kai pa mi kan um cun exercise to mi te zong kan um ati cun a man tuk ngai peih mi pi hmai vong chuah khin cun i ket ok ka cun i hot ok cun a ka rot dem lo Kei zong khe hoih awk ruat, cungka ruat lem lo. Midang nih an ka ti lengmang mi cu na tuanbia kha nangmah tein naa ṭialmi si an ka ti lengmang ai. Minṭhat cu kan duh ve cio cu maw. Mah khan kan hei ti tar si ahcun a sung ka hei si ko. Mah ruang khan zei si poah kan hmailei khi cu ti ter lai lo ka ti ko ka cang kei zong mah cu sa ko tahchunnak ah hawikom hiti zong kan i ton ahcun tahchunnak singkhaw bantuk kan i ton ahcun a kennak a kennak ahcun a rem ti lo paih ding ko ka ti tahchunnak ah zatlang bantuk bai tak cun kha koi na ka chuah hnawh hlah ti bantuk an ti ahcun phun dang deuh sa ka ti natein singkhaw bantuk ahcun ka ken hna lo ka ti si. Nei lo. Pai he mi cheukhat nih cun laiphung khi khuachiaphung hman a khenh chiah. Ma cu va pai lamang za va cui lamang cu a ṭhatu lo. Te khen a timmi zong khan um. A cheu nih kan miphun le kan nunphung pe si cu kan tuah lamang awk si ko timi zong khan um. A cheu nih cun hruhphung tiang khin a chiam in um. Nan mah nan hmuh ning te hin kan lai pai he a ṭha ko. tiang man an hmuh maw hmailei ah tah kan tuah awk lengmang a si ko a ṭha phung ṭha tuk a si tiah nan hmuh maw zeitin nan nan hmuh ning uh, kei ka hmuh ning ahcun te uh, miphun pakhat nih cun uh, nunphung hei tia tete kan ngeihmi pakhat khat ca an ngei dih an ngei dih kan ni zong hin ke ka ruah ahcun lai paih paih hei te kan lai paih uh, kan mah hlan yu kan pi kan pu hna ni te an nunphung ah puai bantuk chunthah bantuk pakhat um ahhin ma kan paih an rak tuah tawnmi si ah kan nunphung ah ka ruah ah paih han caah thuk a ser len rolo tiah ka ruah kan kan pipu nih te an nunphung rak tlaimi si kan laimi phunpi ni ahhin paih an zong an rak sermi si tiah han te ah paih han ca kan lai jin te hmuh pakhat save tiah ka ruah micheu nih mah tiang cu fruit tiang khi cu nan hei ruat lai ti cu khei zum lo nakan an hei ruah su si ma nakan mu an palh ti cun khei chia lo nakan keimah ka hei ruah nak kin cun ke a ṭha ko ti zei te cun ke sina bia miphun dang le miphun dang kan hei ti ko lai sina bia miphun dang hei ti khin a kuak kuak kan hei ti ko si hakha kan sia kamah chin chung kan sia thantlang kan sia ngaklo kan sia khin mukhat zong khin ke zei ti lai kan i pai ti kho nai cun mipi zong nih khin an kan zoh mipi ca kan domhnak si ka ti lai cu cun zei an ti lai mah hleng khin atu kan hei paih mi khi phungmen te cun youtube ah kan han thlah dih ko ka mu mah khe in um caan zong khan khi kan nu le kan pa khe zoh awk te kan nei ve ti lai cu kei ka ruan nak ah cun paih he ca cun ka ruat lo ta chun nak ah mirang ta zong nih khin a khi wrestling ti bantuk zai lo khi phun phun ke an ka chia khi an rak ngei ve mi bantuk khin kanmah zong kha pei hi Laimi nih kan sunsak ngaimi ka chia pakhat si ve ma khi uh, kei ca ka hmuh ning ahcun pei thluahmah ding si ko ṭha ko ti ka hmuh. si kai lo nan i pai tik hin da nan nu le nan pa le nan nan nau hna nih hin nan chungkhat pawl nih hin da ah an in thlauh hna maw maw thazaang zeitluk in dah an in pek hna nga chim kho maw ah ya ka pa ya hin ah lai tlang le ke hna khin ti ka rak pai tu lang khom pa chan te te pai na ki ka hei kal ban to khin te ka nu ni rak thau lu ma ve te na tiang tiang ka rak ve asnan US company khan ti a pai ka du tok ve cha khin te a thau tu thau lo khin ti a tha da ta ka pa ka chun kum dang a chun aman hin khua ka kai la khua le paih ka kai nak ahin akzul ahin kalak ki tha deuh ro tiak a ro eh Dallas mi tambik te laksong nga zong kha amani akzut eh nga cun thongni kum hei nga zong khati a amani khan akzut la pathian minten bua chong na tong nga tha na ka pek ko kan nu le ka chung le cun adang dang kan kan kho sana se ko kom su tha na ka pek tok ko cun tha za ka pek mini hin te ke ma zong kha tha za ka thon na chin izom na chin ka ka pek Ka chung hi tha hin ka pek tuk a hlei in Indian ah ka ummi Pu Sang hi siseh cun Midland ummi ka pu Khup hi siseh ka pa hrim cu ka kalnak paoh ah hin ka zul peng i than ka pek tuk nain vialte ka nu vialte hi a ka dawt tuk zeiti lai khi a hawng a ti kha a phang tuk ahcun mah kha peih khi a rak ka thlauh ngai. nahan atu khi cu paih ka duh tuk kha a vun hmuh i ti la cu mah kha amah tung nih khan thazang kha ka pek cang atu khi cu thlauhtu ngei lo khi cu ha kei ca paih ca ka nu nih cun a duh bal lo zei tuk hmanh ah natin ka pa kha ka sa lai ca amah zong kha rak pai pa lengmang mi si ti khan a theih thiam pe ka ti la ca tin ka pa nih cun okay a ka pek ko ti na si tha tuk tha tha zong tha zong nan pek pa hna man tu kha an nuam chin chin ai lom se atu lio ai ta kan lai pathong ah hen a pai mi nan hmu mi na chunga a ho khada nan orbit cun a ho pai khada a do bik le ama ban tuk khin se ko vel se ti kha nan hei du bik mi si na kei ka hmuhmi cun atu lio Lai pathawng pei an thawng dih cio vei ahcun kap tawng ah ka vei bik rih ko rua ka ti ruang cu ni ha sungh zong ah mi la bak cun a tei zong ah mi la bak ka ti kap tawng ah kua bik rih ko Atulio war biapi hi ahei cu war nih hai ko tiah amah le an sinin khan an thawng dih cu an paih zong style dih ka ti lai cu mah i pakhat te vun thim awk khi ka harh tuk. Paih matin a paih ka uar ka tim hi mati ngai hin an paih ka uar hmanam lo keimah hmanh na ka paih kaa uar tuk lo ti bantuk kha si a mati ngai cun thim a ka thei hna lo an za dih ko hna. Si, asilai atu ah a ra laimi February thla zarh hnihnak Laiphunpi ni Indira Police pei ah hin kaa zong a tim in an um. Cun a timh nuang a timh lomi nan um pah. Sihmanhsehlaw nan vakal a kalmi nan vakal lai tikah tulio ah kan lai mino bak ah cun a ṭhawng bakmi ramdang level zong in a ṭhawng bakmi kan naupa Tial Cung Thang he tiah e ton ding ahhin dah van i tong ko law zeitindah nan lungthin nan zeuh pah maw kan ngamh ko ti dah nan ruah kei pek ṭhan ka duh ko atu an kan tuah ning zong kha te a ṭha tuk ka ti kha ve mah cah cun mu kan a rak ka tei te khat kha an kan tei mi ca an kan tei ṭhan zong si ahcun tei ṭhan che kan duh rengreng ha cu te pei ṭhan che ka duh ko kei zong ṭihnak lung thin na ngei maw na hei timi te kha. Kan hei ton te hei pai si lo maw ka hei rat ka hei kal ve hei tong te sual si si mu si si la ṭihnak lung thin cu ngei chung ngei lo. Na pai ko hnga? A pai ko hnga. Kei zong ka Pungrua cu hoitia cu si deuh lo natin a matin tiat pathawk an tim hna kha paih ka duh dih ko hna. Ka pawng a thumi minung pahnih zong ah kan ton ahcun paih ka duh ko hna. An ka tei zong ah kan i pai ṭhan thluahmah ko lai. Ka ka duhmi si. Paih ah hin dah kan biaram te ah khan a fiang deuh lo a. Thiamnak maw a biapi deuh, thazaang dah a biapi deuh? Ah, ma ca. Ke ka ruan nan pakhat pakhat pakhat lawng cun anga run lo ka ti. Je tluk man hei thiam ning le te ka thazang nih hei chit lo ahcun san hei tlai hman lo. Cun je tluk man in ka thazang hei ṭhawng ko ning law ka thiamnak nih a ka pek lo khan cun tampi ka tei zat ding kha ah, ma zat ka tei ding zat kha ka tei ko hnga lo ah ka ca pahnih he a herh ko tiah ka ruah. Mm, ke zong hi thiam maw biapi deuh ṭhawn tiin cun a pahnih hau ko ziatia cu zeitluk mah nai ṭhawng le pei na thiam lo cun zeitindah mi cu ke na va tei ko hmanh ah khan maw na harh tuk la na khan hei der la hei der la pei khi cu hei thiam tak mat la nang mah nak ṭhawng deuh mi cu ke tei khi har tuk cu ca khan a pahnih hau ko kei zong ma cu sakau a pahnih na hau ko na ten kei ca cun ka thiam nak deuh ka hmang ka ti lai ca pumhme cucun thiamnak le thazaang he aa tluk bak a pahnih biapi veve tinak kai lawm si si cun atu ah on vai in a rak kan zohmi vialte online a kan zohmi vialte chungah hin lai miphun vialte tha a kan pe a kan zohmi chungah hin paih kong he aa pehtlai in nanmah nih nan lungpum biacah nan siher mi tete nan duhmi tete um a kan cah ta ding kan i sawm hna Hi bantukin te ah kum fatin te ramsakil vawleicung ramsakil um i Laimi vialte nih te kan i USA Lai miphunpi kan i paihnak ah achiat online siseh livin siseh cun kan i paih dih hnu ah YouTube dan chiahnak zongah rak kan zohtu thazaang a rak kan petu te an zapi te cungah keimah pumpak in kaa lawm tuk tiah bia kan cah hna hmailei zongah kan lai pei he pei na sei u zalai mi si cun pei he na uar ding save pei he mai le zong a thalang da kan pe la thal a zo mun sese mai le cun a tu na pei lo zong ah mai le cun rak i pai ve cang tia kan som dan za pi chung ah dom nak tampi nge oh ke zong ma tong si sen dia be ro na chan na kan ngai ka lom to na chung ah pakhat na ka jan pahnih na mi pi dong na chung ah kan lom tuk je dia cun pei he mipi thazang lo in cun pai kho ding kan si lo zia tiah cun kanmah ngai khin thazang ngei ngai khin cun caw cang kho mi kan si lo caw cang kho man ah tangka ka hang mi si mu je thil po tu ah khin mipi nan thazang kan herh tuk we ma khan mipi nih hin ma lei zong ma hna ran kan tan pi lo kan i paih tik zong ah ran zoh deu tiah kan som na mipi nan dirak cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei macun pa keimah thi ka ti lai ca mino deuh poah ca tahchunnak ah bolong chuih um caan cun chuih vek u paih caan cun pai vek u macun ke nan no lio khe nuamhnak an hmang lo nan upat tikah khan ngaihchih a um ti lo khin nan caan ka hmang vel ti kha ca kan duh. Tampi kan lawm. tu bantuk in sishin interview ah caan pek in man caan sung loi tampi ne kan pek a dong tiang caan pin kan kan tuah piak kho cang lo